qoonni isaallee maal akka ta'e ilaallee bira tarree. Inshaallah san cufti kennaa yaadattan jedhee yaada. Har'a immoo inshaallah anwaa'a shirkiidhaa laalla. Yookaan gosa shirkiidhaa anwaa'u shirkil akbar gosa shirkii gurguddoodha. Shirkiin guddoon maal akka taane maal akka taate ilaallee bira dabrine. Shirkiin guddoon garaagarummaa isiiti fi garaagarummaa shirkii xiqqollee ilaalle. Shirkimmaan guddoon tunuu gosa heddu qabdi. Kitaabban biroo keessatti akkatti babal'inaan hin argattan. Kitaabni kun yaachisaa waan ta'eef sirritti itti yaaduu qaba namni martuu. Gosa shirkii guddoodha. Ashirkul akbaru arba'attu anwaa'in, shirkiin guddoon arba'attu anwaa'in, gosa afur, gosa afuritti jirti isiin, tokkoffaan shirkku da'awati, shirkii kadhaadha, shirkii kadhaati, shirkii kadhaa keessatti argamtu jechuudha, shirkii kadhaa keessatti argamtu tokko kana, addaliilu ragaan qawluhu ta'aalaa,

aduun kadhatan halkanii guyyaan kadhatan Rabbima qofa qulqulleessanii da'awullaaha mukhlisiina lahuddiin Rabbiif diinii qulqulleessanii isa kadhatan falammaa hogguma najjaahum Rabbiin isaan nagaha baase ilal barri gara dirree nagaatitti gada gara dirree halaayni hin jirreetitti bishaan keessaa hogguma Rabbiin isaan baase idaahum isaan hogguma san yushrikuuna, Rabbitti dabalan. Laalaa bahrii yaabbattan, hogga bahrii yaabbatanii doonii gubbaa bayan, Rabbiin kadhatan, Yaa Rabbi takkittima tana nu baasi yaa Rabbi, waan ati jette hunda ni goona yaa Rabbi masjiida an akkana godha, ani immoo waan akkana dalaga, ani haadha abbaa kiyya irraa waan akkana godhe, waan akkanaa niyyadhe. Ni jiraamii ree? Keessaahuu mee karaa bahraa kana warra deeme mee gaafadhaa. Namni yeroo san akka itti muddamu, ofirraa bahee Rabbiin qofatti qullaa'ee Rabbiin kadhata hogga san. Mushriktoonni Araba illee duraanitti wayta doonii yaabbatanii deeman Rabbiif qulqulleessanii, walumaa galatti mushrikiin asiin dura Rabbiif qulqulleessanii kadhatan. Hogga Rabbiin dirree nagayaatti isaan achi baase, hogguma san da'awaa keessa, kadhaa keessatti shirkii eegalan. Sheek Muhammad ibn Abdul Wahaab kitaaba isaanii kitaaba usuulaa keessatti akki isaan jedhan shirkiin mushrikuu zamaaninaa mushrinni yeroo keennaa jedhan aghlazu shirkiin isaanii irra furdaadhaa jedhan shirkii warra duraatirra warri duraa warri kaleessaa wagga rakkoon isaan mudatte Ogga cinqaman, ogga rakkatan Rabbitti warwaatanii Rabbiin qofa kadhatan. Yoo Rabbi nagaa isaan baase cinqarraa, yoo Rabbi isaan fure maal godhan shirkitti deebi'an. Ka ammaa ammoo waytiin inni Rabbiin wajjiin nama biroo kadhatu wayta cinqaan isa muudatte, wayta rakkate, wayta rakkoo san natti dirmadhuu, naa birmadhaa, na dhaqqabaa, harka na fuudhaa jedha. Yeroo duraanitti faa jedhan warri wayita bahrii yaabbatu alaamee Sheek Huseen qabatee deemu jira jedhan. Alaamee san qabaa na baasaa jedheeni. Akkasuma warra Masiratirraa warri Sayyid Zaynabaa kadhatantu jira, Ahmad al-Badawii kadhantu, Ahmad al-Busayrii kadhatantu jira. Warri Iraaqillee akkasumatti Abal Qaasim al-Juneeydii, Abdul Qaadir al-Jeylaanii, Biyyoonni hundi akkasumatti warra waan kadhatu hunda gargaratti qaba. Xayyib. Tokkoffaa wanni ilaalle shirkii kadhannaati. Shirkiin kadhannaadha ni jira walumaa galatti argaa jirralle. Fakkeenni waan isaan jedhanii kanarratti ragaadha. Fakkeenyaaf baaroo yoo deddeebitanii ilaaltan baaroon baay'inaan sana of keessaa qabdi. Shirkii jechuudha.

bareeduma isii, ilillii isii, jiruu duniyaa tana namni kan fedhu ta'e isima qofa laala kan aakiraati miti isima qofa kan fedhu namni ta'e nuwaffi ni kennina guunnee ileehim gara isaanii acmaalahum dalagaa isaanii fiihaa jiruu duniyaa tana keessatti wahum haala isaan fiihaa jiruu duniyaa tana keessatti laa yubkhasuuna hin hir'ifamneen. Haala isaan jiruu duniyaa tana keessatti hin hir'ifamneen guunnee isaanii kenninaa jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa, nama jiruu duniyaa tana qofa kan fedhu ta'e. Laalaa! Jiruu duniyaa qofa fedhan. Waa takka Aakhirarraa wanni isaan niyyatan hin jiru. Wanni isaan fedhan hin jiru. Wanni isaan barbaadan hin jiru. Jannata Rabbiitirraa. Wanni isaan barbaadan haazihil hayaatu duniyal faaniya. Jiruu duniyaa dhumtuu tana qofa fedhan. Isii qofa barbaadan. Inuu utuu radu yoo isii kennaman ni jaalatan. Yoo isii kennaman kennamuu dhaban immoo Rabbitti dallanan. Rabbiin jibban. Rabbiin balfan. Dalagaa Rabbii hundumaa ni didan. Nabiin keenna aleyhi salaatu wassalaam ashraful mursaliina khaatimul anbiyaa'i akki jedhan, ta isa Abduddinaari, ta isa Abdulkamiisati, ta isa Abdulkamiila, in u'tiya, radiya, wa in lam yu'ta lam yarda jedhan. Waa hoongaye, hoongaye, mataan gara gale, mataan gadi gara gale, itti kadhatanii fala yoo qoreen waraante Rabbi isa keessaa hin baasinii jedhan itti kadhatanii nabiin, gabricha duniyaadhanii kadhatan, irratti gabrichi duniyaa kun gabrichi birrii kuni, gabrichi uffataa kuni yoo kana argate ka Rabbi irraa jaalatu dalagaa Rabbii hundaa ni jaalata. Yoo ta, tana kenname immoo ni jibba dalagaa Rabbii. Gabricha duniyaa gabrichuma ta'eef duniyaa tanaa khalaas. Itti dhukkaayee, itti koomeen baqaqee, bobaan itti dayfee, gabricha isii ta'ee hin nyaatu, wanni isa dhimmamsiisu wanni inni jaalatu duniyaa tana qofa kalaas dhimma ittiin qabu ta'a akiraa rabbiin guunnetuma duniyaa keessatti dalagaa isaanii isaanii kenninaa jedhe haala hin hir'ifamne Sheekh asi- Ulaa'ika orma san jedha rabbi ilaala orma san orma amma armaan olitti dubbanne kana warra jiruu duniyaa fedhu tana bareeduma isii kan fedhu kana warra yoo isii kenname rabbi irraa dalagaa hundaa jaalatu yoo isii kennamuu baate ammoo jibbu kana allaziina isaannan leeysa lahum isaaniif hin ta'in fil aakiratti aakiraa keessatti illa naaru ibidda malee Wahabixa bade maa sana'u wanni isaan dalagan fiihaa jiruu duniyaa tana keessatti wabaaxilun badaadha moo bilaashatti badaadha deemadha maa kaanuu yacmaluuna wanni isaan ka dalagan taan ka arma dura dalaganillee bade ka fuunduratti dalaganillee bade badaadha jedha rabbi bilaasha irraan qeebalamu irraan fuudhamu rabbiif hin dalagan ka isaan dalagaa keyridhaa tan dalaganis duniyaa ittiin argatuu qofaafi Waan kheeyrii ka dalaganis duniyaa qofa ittiin argatuudhafi. Rabbiif jecha hin dalagan. Isaan walumaa galatti warri niyyaan isaanii duniyaa taate, shirkuun. Shirkun niyyaa jechuun warra niyyaan isaanii duniyaa tana qofa taate, fedhiin isaanii duniyaa tana qofa taate, hamileen isaanii jiruu duniyaa tana qofa taate, wal-iyaadhu billaah. Warra duniyama tana gabbaran isii jala deeman. Akka nabiin aleyhi salaatu wassalaam gabricha birrii jedhan sanitti gabricha birrii. Subhaana zil mulki wal malakuuti. Xayyib. Athaalisu sadaffaan qooda shirkii guddootu irraa shirku xa'a. Shirkii nama ishu jechuu yookiin tole jechuu fa- nama faallaa rabbii deemu nama faallaa rabbiititti nama ajaju ishu jechuun Shirkuxaa, shirkii ajaja fudhatuuti. Shirkii ajaja nama Rabbiin malee ajajuu, faallaa Rabbii ajajuu fudhatuu. Shirkii san laalla sadaffa irratti. Ragaan kanaatis waddaliilu qawluhu ta'aalaa jecha Allaahiti, Ittakhazuu, taasifatan jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa, Ittakhazuu, taasifatan, Yahuuda fi Nasaaran, warri

Nasaaraa keessatti warra Moloksee jedhaniin tokko jira. Warra ibaadaa qofatti dhalaa dhala irraa qullaayanii achi bayanii ibaadaa godhan. Isaan keessatti taasifatan Nasaara fi Yahuudan ulamaa isaanitii fi gabbartoota isaanii warra Rabbiin gabbaran Arbaaban Rabbiin taasifatan min duunillaahi Rabbii gaditti Rabbiin taasifatan. Kana qofaa miti. Wal-Masiiha ibna Maryama, Masiihii ilma Maryamillee taasifatan, Rabbiin, Yasuu, taasifatan jechuu, yookan Iyyasuus Kiristoos taasifatan, Iisaa ilma Maryam, taasifatan. Masiih. Rabbi jedheen warra, Masiih jechuun warra ija hin qabne haqeetiniin fayya, fayyisa, saniif haqaa jedhamee yaamame, Masiih ilma Maryam jechuudha.

Rabbii gaditti taasifatan haala Allaahii tokkicha malee Allaahii tokkicha gabbarutti malee haala kan ajajamin taaniin Rabbii gaditti taasifatan gabbaramaa Laa ilaaha laa ma'buuda haqaan gabbaramaan hin jiru illaa huwa isa malee subhaanahu ni qulqulleessina qulqullinna Rabbiidhaa

Rabbii ilaaha waahidan ilaahii tokkicha gabbarutti malee haala kan ajajamin taaniin ittakhazuuf taasifatan jechuudha. Muraadni asii. Wa tafsiiruhaa Tafsiirri aayata tanaa alladhii laa ishkaala fiihi Ka ishkaala takka rakkoo takka keessa hin jirre Tafsiirri aayata tanaa Xaa'atul Ulamaa'i. Tafsiirrii laa ilaaha illa ittakazuu kanaa tafsiirri aayata tanaa inniin ishkaalli takka as qabiin achi qabiin ka keessa hin jirre suni maa inni xaa'atul ulamaa'i ulamaa'ee jechu wal cubbaadi aabidtoota warra rabbiin gabbaran ee jechu Eessatti fil ma'asiyati ma'asiyaa isaan itti ajajan keessatti ishu jechu kanaan rabbiin laala ishu jechuma kanaan tole jechuu kanaan jala deemuu kanaan rabbiin ittakazuu taasifatan rabbiin taasifatan jedheen ee jedhuma kanaan rabbiin taasifatan jedheen laala waan birooti miti isaanii sujuudan goone isaaniin qalle isaanuma jala deemanii isaan ishu jechuu kanattu

Faqaala ni jedheen, Lasnaa na'buduhum, sila Rabbi maa akkana jedha yaa Rasuulallaahi, Ulamaa'a, Yahuudan ulamaa'a ufii taasifatte, Nasaaran aabidtoota ufii taasifatte, Rabbiin taasifatan Rabbii gaditti sila maa jedha Rabbiin, Nuti lasnaa na'buduhum isaan hin gabbarru jedheenii gaafate. Gaafannaan Nabiin aleyhi salaatu wassalaam fazakara lahu, Nabiin ni dubbateef, anna ibaadatahum, ibaadan ulamaa'atii fi Dhaabittoota, Xaa'atuhum isaan ee jechuudha jedhaniin. Fil ma'asiyati, Ma'asiyaa keessatti waan isaan ajajan ee jechuudha. Kanumattu bar gabbartii isaaniti, kanumaan Rabbi gabbarti jedheeni. Kanaafu, wal aana, mootota duniyaadhaa waan isaan faallaa Rabbiititti ajajan tole jedhanii fudhatanii jala deemun isaan gabbaruu jedhama. Aalima jallattoota waan isaan itti ajajan jala deemanii fudhatuun maal jedhama? Rabbiin taasifatuu jedhama. Shirkuxxaa'a jedhama. Shirkii ajaja fudhatuu jedhan. Shirkii ajaja fudhatuu keessatti argamti. Shirkii ajaja faallaa Rabbii fudhatuu keessatti argamti. Ajaja keessatti ilaalaa Rabbiin walitti waahiloomse ka. Ajaja, ajaja keessatti. Akkuma ka armaan duraa niyyaa keessatti Niyya akka Aakhiraa fedhu akka ajaja Rabbii fedhu akka Rabbiin jaalatutti duniyaa jaalateetiin argamte dabarsine keessatti jechuudha. Kunis akka Rabbiin ee jedhutti ulamaa'a sanillee ruhbaana sanillee ee jechuu ta'e. Xayyib. Arraabi'u kan afreessoo shirkul mahabbaa shirkii jaalalaati. Jaalala akka Rabbiin jaalatutti jaalatuu yookiin wal qixxeessee jaalatuu Rabbii fi waan gabbaru san awliyaa anbiyaa, waan fedhe haa ta'u, akka Rabbiin jaalatutti jaalatu, yookiin bira dabarseetuu jaalatu. Waddaliilu, ammoo ragaan jecha Allaahii ol ta'eeti. Wamin annaasi jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa, wamin annaasi ilma namaatti irraa, man yattakhizu nama taasifatu jira min duunillaahi, Rabbii gaditti kan taasifatu jira, andaadan, shariika, yookaan waahila ka- yookiin hiriyyaa kan taasifatu jira hiriyyaa rabbi yuhibbuunahum yuhibbuuna kan jaalatan hum andaada san kan jaalatan ka hubbillaahi akka rabbiin jaalatanitti ka jaalatan huna ashirku waqaa fittasuyati fil mahabba jaalala keessatti wal qixxeessuu keessatti argame shirkiin har'a akka ayata tanaatitti yuhibbuunahum ka hubbillaahi Akka Rabbiin jaalatanitti ka jaalatan, akka Rabbiin jaalatanitti, yuhibbuuna kan jaalatan, hum andaada san kan jaalatan, ka hubbillaahi akka Rabbiin jaalatanitti ka jaalatan. Wal qixxeessanii kan jaalatan jechu'u. Edaanuu jaalala Rabbii fii nama biroo keessa wal qixxeessuu keessatti yaa subhaanallaah edaa shirkii ta'a jechu'u. Yoo kan al-aayatu hunaa alaa hasfil mudaafi Ka hubbil mu'miniina Allaaha yookiin ka hubbil mu'miniina akka mu'mintoonni jaalatanitti Allaaha Allaahii. Akka mu'mintoonni Allaahii jaalatanitti isaanis kan jaalatan jechuu. Ma'anaa lamaan hiina aayata tana. Yuhibbuuna kan jaalatan warri Rabbii gaditti taasifate san ta, taasifatu sun ka jaalatan, hum, andaada san ka jaalatan, ka hubbil mu'miniina Allaaha, akka mu'mintoonni Allaahii jaalatanitti ka jaalatan. Xayyib. Maanan aayataa yookiin akkana. Yookan ammoo yuhibbuuna kan jaalatan, ilmeen namaa kuni kan jaalatan, hum, andaada san ka hubbillaahi, akka Rabbiin jaalatanitti ka jaalatan. Asitti walitti qixxeessan. Yookan immoo kahubbil mu'miniinallaha, akka mu'mintoonni Rabbiin jaalatanitti ka jaalatan jechuun akka mu'mintoonni Rabbiin jaalatanitti isaanillee waan Rabbii gaditti gabbaran san jaalatan, Rabbirra dabarsanii jechu'u. Mahabbaa tana keessatti waa heddu laaluu dandeenna. Al-hubbu ma'allaahi, Rabbiin wajjiin jaalatuun dhoorga, shirkiidha. Al hubbu akthara min hubbillahi rabbii olitti jaalatulleen dhoorgadha. Kamtu baqqaa ree ishi? Al hubbu fillahi rabbiif jecha jaalatutu baqa. Al hubbu fillahi rabbiif jecha jaalatuu. Ee rabbiif jecha jaalatuun sababa gaaddisa arshii nama dhaabdi, sababa azaabaa jalaa bahuu taati, Sababa Rabbiin namaa biddirmatuut taati duniyaa keessatti. Mahabbaa Rabbii keessatti kan baqqa'u tokkittii qofa, takka qofa. Rabbiif jecha jaalatuu. Rabbii wajjiin jaalatuun, Rabbii ol jaalachuun lachuu shirkii. Dhoorgamaadha. Bidaliili haazihil aaya. Aayata tanarratti qarqaarsifannee. Ammoo ka kanaan alatti hafe

Akka abbaan manaatti fi haati manaa wal jaalachuun mahabbaa uumamaati. Jaalala uumati. Wallazii ja'ala beynakumul mawadda Rabbiinuu jedhe mawaddaa jidduu keessanitti jaalala taasise jedhe. Akka ka hubbil insaani al esh al akla wa shurba nyaataa dhugaatii jaalachuu kunillee jaalala uumamaati. Rakkoo hin qabu. Jaalalli kabajaadha, jaalalli mararfannaadha, jaalalli rahmataa, jaalalli uumamaa, Kun hundi rakkoo hin qabu. Kan rakkoo qabu Al-hubbu ma'allaahi, Al-hubbu ma'allaahi, Al-hubbu aksara min hubbillaahi, Rabbii ol jaalachuun, Rabbii wajjin jaalachuun kun lamaan shirkiidha. Rabbiif jecha jaalachuun immoo barbaachisaadha. Inumaa dirqama taayyu Rabbiif jecha jaalachuu warra Rabbitti amanan. Wanni sanii gadii ammoo

Shirkiin guddoon gosoota hedduu of jalaa qabdi. Shirkii guddoo maal akka taate barnoota kaleessaa keessatti hamma dandeennu yaallee ibsuu bira dabarre. Inshaa Allaah san qomatti qabattan jedhee yaada. Baarakallaahu fiikum wa jazaakumullaahu khayran. Baabni har'a qaraanellee mata dureen har'a qaraane sirritti yaachisaadha, sirritti barbaachisaadha, sirritti kan namarraa eeggamu isa beekuun ammallee itti yaadda'uu barbaachisa. Walumaa galatti obboleeyyan kiyya akka haffazdaawwaan kana nullee jarjaruma goonati malee kitaabni kun silaa sirritti gadi qabnee anaafis isiniifis kan haffazamuu qabu. Kitaaba bifa madrasaa barsiisuutiin qophaa'e ammas kan barattootati kitaaba barattootati Ammas bifa namaa galuudhaan cuunfamee kitaaba kaayame jechuudha. Kitaaba cuunfamee kaayame kitaaba adda addaatirraa. Fakkeenyaaf namni kitaaba kana qara'e kitaabu toohidiin hin qara'an hin jedhu. Namni kitaaba kana qara'e sifa rabbii hin qara'an hin jedhu. Namni kitaaba kana qara'e kitaaba biroo kan qophaayan hin qara'ane jedhamee hin herreegamu. Akka waan kitaaba hunda qara'ameetti qara'eeti. Maaliif kitaaba hedduurraa